Gin ma myero awacci ni, gin ma in itye ka timo-ni oekelo to madit ka codi. Obukelo to madit i kin acodi ki lamo. Wa an kikoma atye Secretary General i bedo ipar ni iye bedo Secretary General ka in idiro wang lobo ni lamo nongo obin wa i Moroto Road oboto weko in record buru gin ma an aniya kera. Pe wigi otimo labobi-ni. Mono gin ma tye i rekod. Gin mukene ma tye i rekod ma latin Racel otimo en aye, Janani Lowum, Sen. Janani Lowum ocung i kom ajole i kare ma piny rac oweko nyiye tye iye. Ocung i kare ma min tye ka leko ajole oweko nyiye tye dok bene. To mon pidowu wek ami oneko bed te neno wun acoli. Muru contribution ma latinne acoli otimo. Dong kobedi ni ka wan waneno jami ma acoli pe otimo i kare ma an dong atye i tela, lok madwong ma omyero acoli, lok madwong ma kerone peke acoli kobedi ni acoli ma kobedi ni. Acholi ma gubedo i dong acholi ma i kare-ni eni dong ma gin tye i tela-ni mo ma gin tyeko lok pa acholi peke. Nino ducu an atiyo ki abori. I kare ma lok tye i kin Idaya Cebekiko, lipim acholi weng gucito gicito ki

Bul aye jo aryo wa ma onongo kitero nyinggi oweko Bishop Benjamin Ojwang me Kitgum. En kene aye okwero Gakumba i The House of Bishop ci Gakumba ongeyo en macalo ngat ma onongo odeke oweko kare mo dong lweny tye i kom Ojwang ma

En Lubanga dong onge acholi, ka in ineno kobedo i cawa lok ma tye bot rwodi, rwodi me acholi kobedo gin ki apokke. Lutela acholi pe, lutela acholi tye odi weng, lutela acholi gudo wi jami aguda, gudo wi jami aa, munu me ka rwodi aa, munu me ka rwodi hee, munu me ka rwodi ee. Atamo ni wan dong ka wamito roco paco acholi, omyero watam wacak ki ladiro me kaka, wi kikubi me kaka, gin aye aye pen, pen, pen lwet, en aye lwet jami.

Wa i ot, yalo dwol. Ka dong bino bot won kwede, dong bino bot won okoro, dong bino e leadership, dong bino bot won kara. Tyeko nio tye ka ngayo nio acoyo pe tye gin mo ma giromo timo. En oweko koko bedi cawani obino wa i lok ango? Acoyo dong otyeko lok ango? Lok ango ma titidi mo mene? Lok ango ma titidi mada? Dok anongo bene otitidi mo ma konye pe ma dong obedo president ma acel dong oyeyo kong bene ni aa omiyo wu ni an aryeb ki twec tika kibona ni en onongo dok ka wun telo acudu aa kacel dano aa kacel wugengo miyo kero ki ladit lobo ni onongo otyeko ni dong aye acudi nongo pe dong aye acudi man okobedi caa ni acudi mito ni Gin ma codi mito lworo tye ene, Drama ni eni me ngom ni eni ma wun tyeko dong ngeye wun ikobedi cawa ni pien gameno ni ki ngom madit. Ngom madit ni eni ma nyo ca awaco ni ngom ma gameno win awina pi Investa, ngom ma National Park ma me ka gamene, Forest Reserve ma me ka gamene, Ranch ma me ka gamene. Ka koni gameno owaco ni wun dong acuni ba wamito tyeko lok i kinwu wun ki baleno, baleno kono odok i government land. Nongo pud tye i ngom ma aco ni, eh, in inongo kityeko peko? Nongo pe kityeko peko. Eh, ineno? Munu. Gin ma lutela omyero anyinggi owinye iye, lutela ma tye-ni myero anyinggi owinye iye, i pire nongo dong nyamo pe, en kit jo ma an abeda bolo nyinggi-ni, nongo dong yam kor dong pe, ento gin ibolo ni kong tyeko. Amito giko lok ka gubedo i cawa-ni, ki lok me cwer cwiny madit. Bot Lukatoli, An amito loko tela me i Katoli kare ma an abedo ki tela. In ka inen ni cakke ma dini Katoli donyo i Uganda i 1910 ma dini Katoli odonyo ki bot jo nam i gang arworo mac me jo nam,

ma nongo otera i rwom me bico peke adada, ci wun litino acholi ma wun wutye i dini me Katolika bene wutye ka bedo muneno ada ni wun acholi ma wutye i Katoli pe wuromo tela? Ngo ma oweko kobedo atye ka neno gin ma kit eno? Gin oweko atye ka neno ginakite ento pe anongo ni dini ma dong aniang maber ni dini is purely politics ma romo konyo kara ka tye kare ka tye maber eeh dini ka muno ni onongo bene romo konyo wan Acholi ki tela kobedi ka dong onywene kit ma kobedi calo tye onywene oo matek adada pe kiye ni leadership ma tye atir obinwa idini eeh. Wa leadership man tye atir obin dong obed pele tin kun dini ni oketo oketo tela me tekwaro ma yam onongo otelo wa eh maber dok bene wa i cawa ni gin dok tye ka neno ne ni acholi mo ma otel tela i dini omyero obed peke ka tye ci omyero otel tela ma ngeyo ni en pe i kom acholi. Kit ma obedo acel atimme i Protestant Church, kit awocciwu-ni. Eh? Dong amito ni wun Akatoli, wun Katoli wuyab wangwu. Eh? In ibinongo gubedo cawa ni Bishop, Archbishop Odama tye ka retire-ri, obedo gibiyenyo gingete, giyenyo gingete, giyenyo gingete ni man kunda gitero kwede i kem me liro aye wubino teri calo Pada wu ma Eric peke. Eh? Hmm? Calo Pada jo me Baibul peke. Eh? Acholi. Acholi, an akakki ki neno na lieni ni, wek wi ngat acel acel otam. Acholi, dano pe olworo to. Ee, magi mom olworo to pe. Ee, an amito ni an abed i rikod me loko lok ada. Kobe na mine adoko lamone ki lutela madongo ni, Man, man latinna monyagi cek i kobe tyen dyecel, ci ka loko nyingwa pi ngo? Tibu pa gwarowa. In aye ipoko kitwa. An amaro litela atela cwiny wu weng wek obe bar me yero ngati mogo. An pe ayero ngati mogo. Amaro wu weng. Ka tuni oa malo, atamo ni ki i nge Bishop Godfrey Lungum ma an atiyo matek me tipo timo tango matek. Atamo ni tango ma aneno madit ma tipo pa kwarwa otimo en aye i kom Bishop. Luwum, Bishop Godfrey Luwum, i kare ma waa ma lutoko ocako ngwec kene, wacito ma wacito gang ocika mo i winy dulu, pe ongo oromo gin me i yo adek adek adek adek, oweko Bishop eno ni lok kome kikwanyo ki i kot. Dong man koko ci, ee, wun acoli pe wuneno, an aminuwu yardstick eno. Amin wukoko na ki yatstick wun mukene okubi okub okub report card ni cake ki 1962 telo ma patwa gubedi rwot me polo omiwu gu cocoka balo.